Penodau o Gari Tryfan yn erbyn Dominws Gama. Tryfan yn colli rownd. Beth yw'r lle bach hyn, Alec? Fi ddistaw. Diwedd am enw od ar le, a hwnnw'n lle bach pert hefyd. Pont Seni ydi'r enw'r lle. Wnei di roi socsen rownd dy ddannedd rwan, os gweli di'n dda. Bachan, pam dylwn i? Nid mor angladd rŷn ni. Cododd Alec fymryn ar ei drad i arafu'r Maserati nerthol ac amneidiodd a'i fawd i'r sedd ôl. Trodd hithau'i phen i edrych a gwelodd y ditectif yn lled orwedd yno a'i lygad yng nghau. Byth o'r fan! Mae'n cysgu! sibrydodd. Meddwl mae o, nid cysgu, sibrydodd y llanc. Mi gei di bob gwybodaeth am y darn hyn o'r wlad ar ein ffordd yn ôl. Diolch, Professor, meddai Hitha, a throi i edrych trwy'r ffenest yn ochr y car, rhag iddo ei gweld hi'n gwenu. Roedd hi'n fore godidog, a'r daith dros y mynydd o Ferthyr i Aberhonddu wedi bod yn hyfrydwch pur. Er bod y ddau arall yn yrwyr profiadol, Alec wrth gwrs oedd wrth yr olwyn. Nid ffordd o fynd o un lle i'r llall oedd gyrru car iddo fe, ond ffordd o fyw. Pe roddid i eistedd yn unrhyw sedd arall, fe fuasai wedi cnoi ei fusedd hyd ei figyrnau ymhell cyn pen y daith, ac yn gyfiawn felly, gan nad oedd gallu'r un o'r ddau i drin y peiriant yn dod o fewn milltiroedd i fedr y llanc. Yn wir, ar brydiau, gan mor gynnil fyddai symudiadau draed a'i ddwylo, fe gredai Elen mai a'i feddwl y byddai'n rheoli'r bwysfil dir a'i gael ei ufuddhau iddo fel petai ewyllys y car a'r gyrrwr wedi plethu i'w gilydd. Yn sydyn, daeth munud felly i'w cyfarfod. O'i blaenau, ar y ffordd, weddol gul, daeth res o lorïau mawr uchel i'w cyfarfod. Taflodd Elen olwg ar y cloc a gwelodd ei bod yn mynd tuag atynt ar sbîd o dros filltir yr eiliad. Heb unrhyw arwydd fod Alec am arafu, Ti'n gweld y lorïau cog rwt? gwaeddodd i'w rhybuddio. Ydw. Wyt ti'n gwybod pwy sy' piau nhw? atebodd yntau'n ddi-daro. Paid dweud wrtha i mai rhyw hen ewyrth i ti yw e, meddai hithau, gan godi eistedd yn syth yn ei sedd yn barod i neidio. Perthyn i'r frenhines, gwrgarwr. Mae ganddi hi Roedd sŵn feddarol y lorïau wedi boddi'r gweddill o'i eiriau wrth iddyn nhw wibio'n rhes heibio. Sylwodd Elen fod golwg frawedig ar wynebau amryw o'r milwyr oedd yn ei gyrru. Roedd Alec yn dal i sgwrsio'n hamddenol ac yn manylu am y gwersyll milwrol oedd ym Mhont Seni. Be' ryfedderodd y sŵn 'na? Rhoddodd llais o'r cefn. Haia Gari, ti 'di deffro? Res o rolls y frenhines. Nhw styrbio dy gwsg di, Ren Royal. Lle rŷn ni nawr? gofynnodd y Ditectif, fel petai newydd gyrraedd o ryw bellder mawr. Newydd adael Defynnog! Roeddwn ni fawr o dro rŵan cyn cyrraedd Abercraf! Daeth distawrwydd unwaith eto ar y cwmni, heb ddim ond sŵn chwyrnu dwfn y peiriant pwerus i dorri ar dawelwch hafaidd y mynyddoedd o amgylch. Cadwodd Alec at gyflymdra a oedd iddo ef yn resymol a mwynhau'r ddau Daeth deithiwr ara y naill olygfa ar ôl y llall. Aeth Elen i ecstasi o fwynhad pan ddaethon nhw i olwg gwaith dŵr crai, ond pan oedd Alec wrthi'n egluro iddi mai cronfa i ddyfrhau a disychedu Cwm Tawe oedd y llyn, fflachiodd car gwyllt heibio iddynt ar drofan y ffordd. Oni bai i Alec fedru anelu'r Maserati drwch drwch y blewyn rhwng ochr y car ac ymyl y clawdd, buasai wedi bod yn wrthdrawiad ffiaidd rhyngddyn nhw. O! Mam! Beth oedd y twpsyn yna? galwodd Elen mewn braw. Dim ond Lagonda, atebodd Alec yn ddi-daro. Beth oedd e, car rasio? Car rasio wir, atebodd y llanc gyda dirmyg. Mi fasai fel mil yn tynnu hers yn ymyl hwn, I brofi bwynt, gwasgodd y sbardun a llamodd y car ymlaen fel ceffyl yn cael ei ben. Neidiodd y nodwydd o'r 60 i'r 100 mewn ychydig eiliadau a dechreuodd y perthi ar ymylon y ffordd edrych fel petaen nhw'n codi eu hadenydd. Yna'n sydyn, arafodd y car. Dyna ti dan yr ogof! gwaeddodd Alec ac estyn llaw i'r dde. Fi os ti yn erioed! Mae 'na fwy o ogofeydd yn fan'na nag sy' 'na o byllau glo yng Nghymru! A dydy hanner nhw ddim wedi ei archwilio eto! A chre fi, atebodd yr eneth, fe fyddai'n haws 'da fi fentro i fedd hen Ffarwr Aifft na mynd i mewn i shwd le. Mae angen darllen eich penne chi i gyd, y rhai sy'n stwffio i shwd dylle. Un o hobïau mawr Alec oedd stwffio i shwd dwlle, fel y disgrifiai Elen, y grefft o orchwilio ogofâu a thwneli tanddaearol. Weithiau, wrth ddilyn ambell drywydd, fe fu'n rhaid i Elen fynd gydag ef Gyda'i chalon yn llawn o arswyd wrth ymbalfalu trwy'r tywyllwch, yr aeth hi bob tro, a chyda rhyddhad y tu hwnt i eiriau y de aeth hi'n ôl i olau dydd. Beth am y lle acw, Elen? Hoffech chi dreulio diwrnod yn y plasty 'na? gofynnodd Tryfan iddi, wrth iddyn nhw fynd heibio hen gartref Madam Patti yng Ngwraig y Nos. Ond er ei dotio hi, mynd yn ei flaen a wnaeth Alec, heb gymaint â throi olwg oddi ar y ffordd i edrych ar y plasty enwog. Toc aethant heibio i glwyd ar waelod llwybr oedd yn arwain at dŷ reit helaeth mewn llwyn o goed uwch law'r ffordd. Aros! gwaeddodd Tryfan, wrth weld enw ar y glwyd. Crud yr Awel! ddarllenodd Elen. Dyma'r tŷ lle mae'n byw, meddai'r Dditectif gan agor drws y car. Garech chi mi fynd i holi Mister Tryfan? cynigodd ei ysgrifenyddes, ond gwrthod a wnaeth ei meistr, er mwyn iddo gael ystwytho ychydig ar ei goesau. Cerddodd yn hamddenol i fyny'r llwybr, gan sylwi fod yr ardd, er mor helaeth, wedi ei thrin yn ddestlus a llwyr. Roedd yn amlwg nad oedd Samuel Pearse yn gwastraffu amser wedi iddo ymddeol o fod yn bennaeth y Continental Art Gallery. Roedd dim ôl blinder henaint i'w weld o gwmpas y lle. Curodd ar y drws a chyn pen munud fe'i hagorwyd gan eneth gymharol ifanc. Daliai ei hun yn syth. Edrychai'n sicr iawn ohono'i hun. Bore da, meddai. Gogwyddodd y ditectif ei ben yn foneddigaidd, yn ôl ei arfer. Gary Trevan ydi fy enw i, meddai. Os byddech chi mor garedig â gofyn i'ch tad a gaf i air neu ddau ag e, serch nad yw e ddim yn fy nabod i. Rydw i'n nabod chi, atebodd y ferch. Chi ydi'r ditectif, ynde? Wel, ie, rhyw fath o dditectif. Cyn iddo gael gorffen ei stori, torrodd hi ar ei draws. Be mae dadau wedi wneud? I ddechrau, dyna'r dyn 'na o Scotland Yard, a rŵan dyma chi eto! Falla eich sicrhau chi, Mister Tryfan, y ditectif a dorrodd ar ei thraws hi tro 'ma. Dyn o Scotland Yard? Beth oedd ei enw e, a phryd buom â Miss Pierce? gofynnodd. Rhyw awr yn ôl. Be sy wedi digwydd, Mister Tryfan? Pam na chaiff Dad â lonydd bellach? Gwelodd y ferch ifanc gyda chrac yn ei llais. Miss Pierce, gadewch i fi'ch sicrhau chi, taw er mwyn gwneud yn siŵr y caiff e lonydd y des i 'ma'r bore 'ma. Y dyn yma, o Scotland Yard, sut un oedd e? Disgrifiwch e i mi. Dyn mawr, barfog, mewn cot croen dafad, ohono wedi costio can punt o leiaf. Roedd ganddo fo gar lliw hufen, Lagonda. Lagonda? Ydych chi'n siŵr? Ymsythodd y ferch ac edrych i lawr ei thrwyn arno. Faswn i ddim yn dweud hynny oni bai mod i'n siŵr, meddai. Mi es i lawr at y glöyd i'w hebrwng o, i ddangos iddo fo ffordd i fynd i ddod o hyd i'r bwthyn. Doedd o ddim i'w weld yn deall na Chymraeg na Saesneg yn dda iawn. Mae gan ffrind i mi yn Sir Fôn gar Lagonda, dyna sut ydw i mor siŵr mai dyna oedd hwn. Ie, ie, mae'n ddrwg 'da fi mod i wedi'ch am-amau chi, Brosiad garu yw sicrhau. Wnaethoch chi gyda'r dimau i weld eich tad? Naddo. I ddweud y gwir, roedd yn edifar gen i wedyn na fuaswn i wedi mynd. Doeddwn i rywsut ddim yn gallu llyncu'r stori 'ma mai gŵr o Scotland Yard oedd o. Er fod y ditectif erbyn hyn yn siŵr neu feddwl mai Dominws Gama neu un o'i griw oedd yr ymwelydd, gwnaeth ei orau i guddio'i amheuon rhag ei ddychryn. Lle mae'r bwthyn, Miss Pierce? holodd, mor ddi-fater ag y medrai. Oes rhywun yn byw yno gyda'ch tad? Na, na, does neb yn byw yno. Ei rentio mae dad e. Ar ôl iddo fo golli, wedi iddo fo ymddeol o'r galeri, fe ddechreuodd fusnes bach, lliwio hen luniau o gyfrolau ac yna'u fframio nhw i'w gwerthu i siopau crefftau. Ffodd o ladd amser yn fwy na dim. Ond lle mae'r bwthyn? Fe garwn ni gael gair â'ch tad mor fuan ag sy'n bosib. Gafaelodd yn ei fraich a'ch edrych i'w lyged. Beth sy'n bod, Mister Trefarn? Dwedwch wrtha i. Rwy'n gweld ar eich wyneb chi fod rhywbeth o'i le. Peidiwch â chynhyrfu eich hunain. Dim ond mofyn ei gyngor e, a falle gwneud busnes ag e. Os byddwch chi mor garedig â dweud lle galla i ddod o hyd iddo. Llwyddodd i'w pherswadio o'r diwedd. Cyfarwyddodd e fi droi'r car yn ôl, ac yna, wedi mynd heibio i'r drofa gyntaf i gymryd ffordd gul ar y chwith a dilyn honno am ryw bum cant o lathenni, Fe gwelwch y bwthyn yn y cae ar y dde i chi a'i enw Llety'r Wennol ar y glwyd, meddai. Diolchodd Tryfan iddi ac yna bras gamodd i lawr y llwybr at y lleill. Gloi! Troi'n ôl! meddai wrth neidio i'r car. Mae'n amwelydd wedi cael y blaen arnon ni, mewn lagonda! Trodd Alec y botwm a rhuodd y peiriant. Catch your hold! rhybuddiodd y llanc, a gwasgodd y ddau arall eu hunain yn erbyn cefn ei seddau. Llamodd y masar ati hirdrwy'n ymlaen, trodd am y clawdd. Cyffyrddodd Alec ar brêc a roddodd pen ôl y car dro crwn ar ganol y ffordd, cyn neidio ymlaen i i'r cyfeiriad y daethon nhw ohono. O'r mawredd! sibrydodd Elen, wrth hel eu hun at ei gilydd. Hewl gul ar yr ochr chwith! gwaeddodd tgaru ar ei liniau yn y cefn. Gyda sgrechfeydd oerllyd o'r olwynion, trodd y car i'r cyfeiriad. Pum can llath! gwaeddodd y Ditectif eto, gan geisio codi ei hun ar y sedd. Gwellodd y bwthyn yn y cae, a'r enw ar y glwyd. Dyma ni! Stop, grwt, stop! Arhosodd y car a'i daflu ar ei liniau eto. Cythrodd am y drws. Sefwch chi yma, Elen, meddai. Der y gwboi! galwodd Alec, a neidiodd allan. Gobeithio nad yw'r glwyd 'na ddim wedi chloi, meddai Tryfan, wrth iddyn nhw redeg ati. Trosti, boio! meddai Alec a'i chlirio cyn gorffen dweud. Cyrhaeddodd ei gyfall wrth ei sodlau a rhedodd y ddau dros y llwybr annelwig tua'r bwthyn. Er ei bwysau, roedd Alec mor ysgafn ei droed a'i ffrind. Fe, mewn gwirionedd, a gyrhaeddodd y drws yn gyntaf, ond pan oedd ar roi law ar y glicied, galwodd Tryfan arno i aros. Gwn, meddai, rhwng anadliadau tynn. Lle mae dy wn di? Cofia tawa'r gam a ry'n ni'n delio? Tynnodd Alec i bistol ac yna, wedi rhoi nod i'w gyfaill, rhoddodd bwysau i draed droed ar ddwrn y drws. Agorodd led y pen, a llamodd Alec trwyddo gan gyrcydu bron hyd y llawr. Mister Pierce! galwodd. Yna, gwelwyd fod yr ystafell mor afler a phetai corwynt wedi ruthro trwyddi. Argol Ganan! Drycha'r llyfrau 'ma dros y llawr i gyd, meddai. Ond lle mae Samuel Pierce? Gofynnodd Tryfan, gan gamu dros y pentyrrau o hen gyfrolau a chyfeirio at yr ystafell arall. Cadwai ei wn yn barod o hyd, er ei fod yn siŵr erbyn hyn fod y gamau wedi cipio'r tenant o dan ei trwynau. Dilynodd y llanc ef, a galwodd y ddau enw cyn bennaeth y gallery yn Llundain ond heb smygo ateb o unman. Gad i ni fynd i chwilio'r beudai, rhag ofn mai cuddio'n fanno y mae o, awgrymodd Alec. Ond ar hynny, o gyfeiriad y ffenest aeth sŵn griddfa yn egwan. O dan y pentwr uchel o hen lyfrau yr oedd troed dyn. Rhuthrodd y ddau i chwalu'r cawdel a dyna lle cawson nhw'r truan, yn gorwedd yn llonydd fel corff. Tawn i'n smecs, maen nhw wedi laddo! meddai Alec. Na, mae lugain yn symud! Mister Pierce! Ydych chi fy nghlywed i? Mister Pierce! Rhoddodd y dyn ochenaid ac agorodd ei lyged a syllodd o'r naill i'r llall. Cyfeillion ydyn ni, Mister Pearce. Eisiau gwybod am lyged yr haul. Allwch chi ddweud wrthon ni lle mae'r darlun Llygad yr Haul? Daeth mymryn o wên i ymylon y gwefusau crynedig. Mae o'n saff. Yn y sêr, sibrydodd, cyn cau ei lyged. Mae'r ffôn ar y ford. Galw'r polis a'r ambiwlans, meddai Mister Trevan.